Nyadi selama betemu baru ngagai semua subscriber youtube channel Panggau Libau. Munyi ke udah dijanjika aku enggau kita semua hari nya, Udah aku madahka kitak baka ni jalai cherita ke betajuk Nyatup Tepan Belah, udah nya baru kitai bepun enggau cherita iya. Nyadi tu ke tusun ke satu, tusun ke pertama, aku ngarapka kitak legi sama berati, sama enggau aku ninga, sama mendingka aku nusika kitai cherita tu legi au. Nya alai sebedau nya. Aku minta support kita laban kita enda lama agi deka ngulih ke empat puluh ribu subscriber. Ok empat puluh ribu empat puluh ribu subscriber. Apabila dah datai empat puluh ribu subscriber ila aku macam biasa deka muka Q&A kita ulih nanya nama aja soalan kita bekaul enggau aku tauka YouTube aku tauka pengidup aku ba video nya ila ok. So. Aku enggai meh jaku. Nya laban aku bejaku ke legi. Jadi ibuh aku madah ke sapa aku kita dah nemu ne. Aku nerus ke enggau cerita kita tu au. Aram aku maya kitai masuk ngagai seribu taun ke belakang dulu. Okay. Ngagai kita kena sigi rindu ninga jerita lama baka tu ngarap kita teperindang, ngagai kita nembiak rebak baru ngarap kita bisi rindu sereta belajarka pengawa-pengawa lama adat kitai Iban. Kelebih-lebih agi kita ke deka begunaka pengawa baka tu kita ke laban mayuh meh whatsapp ari nya nanya aku admin baka ni ka ngintu tu, admin keni ka miring tu, admin keni ka nguteka tu. So ba video aku ba youtube aku tu lengkap udah padahka aku au. Belajar ari ba video aku tu au ba video video next next ke udah di post aku au. Enti agi enda nemu whatsapp aku aja ok nombor bisi engkah aku ba description ba baruh video tu ok whatsapp aja. Bah aram aku meh kitai bekayuh dulu ngepun ke tusun ke satu kitai nyatup tapang belah iya nya tajuk jerita kitai au ingat kita semua neh nemu kita semua neh. Salah nyadi. Beketu ku iya. Ku Anjan madah ngagai madik biak ke benama Sangga ne tadi deh. Ninga munyi nya tadi, Sangga pun lalu nyua ke rutan ngagai menyadi tuai ke benama Anjan nya. Nyadi nemu kita sapa Sangga tu ka aku ena. Nyadi ba intro dulu suba aku udah madah ke Sangga tu Iya nya hero hero dalam cerita tu au nyadi iya bisi menyadi siku tuai ke penemu Anjan. Ke nya ke tadi au Anjan pan lalu nyingkau rutan ke disua ke menyadi biak iya nya tadi iya pan lalu ngajar sangga baka ni ke ngaga rutan ti deka dikena seduai ngema babi dua iku nya kedi ulih seduai ba umai nya deka baik duai pulai legi pengudah babi nya ulih sintak panjua seduai iya. Nyadi, rutan nya tadi dianyam manjan lalu nyadi ke selebih penan. Nya, nemu kita nama utai ti ku meh ku selebih penan tuai menyadi semua. Nyadi, ti kita kala meda sida bansa penan deh ngema babi ulih sida manyuk tauka nimbak. Suah kitai meda sida ngema babi ngena rutan ke udah danyam sida tadi deh tau ke udah kebelit sida ba tubuh babi nya deh kala kitai meda neh. Ambi nyamai dima sida iya tadi nyadi sida ke penimba tauka pengasuh tentu nemu nama utai dikumbai kitai selebih penan tu. Nya dikumbai kitai selebih penan. Nah baka nya ke tadi laban ti di dalam kampung ne dini dibisi ngadang diri bulih jelu bulih utai ena tentu deh tadi. Nadai mai raga, nadai mai selabit. Nyadi, rutan nya tadi dianyam nyadi selebih penan kena ngema babi. Baka nya kiau. Nyadi, tumu pagi nya seduai menyadi sama bela bebai ngabas panjuk pangan diri lalu seraya ke ngabas bubu enggau taut ke udah ditan ke seduai ba ai Ulu Engkaras. Din maya le mai kemari sebedau mulai kediri ari umai deh. Pengudah tembu nancang babi nya, dia Anjan lalu nanya adik biak iya sangga. Nya Ajang, ku iya. Sekuni ke dema nuan legi pia ku anyan nya madei iya. Hang sangga lama neh nyaut tang iya majak merati ke babi dua iku nya. Anyan nyulah linsum tu chum kediri ke benung deh degi tadi ati merati ke sangga ti enda nemu siku ni ke deh baik iya legi. Laban babi siku nya besai indu ke besai ne tadi lalu siku agi anak babi. Nyadi Indu babi ntadi umas iya pemesai nya. Kekira dua kali pemesai tunggis kitai nya alai kitai nemu pemesai tunggis kitai pemesai nya nya deh. Pemesai nya nya. Dua kali pemesai nya semua ku jaku indu babi nya anu. Nyadi peragam ati anjan ti adi iya ngambu deka ngema anak babi nya lagi tentu iya malu laban enda ngema indu babi nya deh. Nyangka nya baka nya kini ke pikir iya tadi. Eh, ditu. Nadai nya banga beleman deh. Legi aku ngema indu babi nya. Nya anak babi nya baik di dulu. Pia ko anyan bejaku sambil nempap berang sangau ari belakang. Ninga jaku aka tuai anyan nya tadi dia tu udah mua sangau baru bisi tetampak mimit. Baru bisi tetuchum mimit udah tuai. Iya nangi kediri ngema babi indu nya tadi. Laban pikir iya enti ngema babi indu nya sigi nentu alah iya nya laban babi nya besai deh. Pia ko runding iya. Nama agi deh sangga pelalu nulung aka tuai anjan nyagu ke babi indu en tadi ngagai belakang anjan laban sigi temu enda alah angkat kediri deh laban utai besai nya deh ni nyulih angkat kediri en tadi. Udah ngangkat kediri iya anjan lalu mupuk bejalai dulu sangga pen lalu nyandih ke babi. Anak babi entadi ke udah tanchang anjan tadi ngagai pun kayu getah dia ambi nyamai iya ngangkat ke diri deh. Aaa pengudah sangga ngema anak babi entadi iya pa lalu nitih ka anjan tudi ari belakang betunda udi seduai menyadi entadi deh nitih ka jalai seduai ke mansang ngabas panjok lalu nengah jalai tisi ai alai seduai ngabas taut enggau bubu nya tadi. Nya bala peninga lengka kitai enda lama sangga enggau anjan tu tadi Ke ngema babi nya deh kira ke ngambi sempa rampa pinang sekelambang kaki singkang kitai ngelengka ke tuai au. Kitai ngalih enda lama bekenang sida ke rumah panjai din. Ba tempuan ai apai tegung deh tauka tuai rumah tegung ke orang. Bala ulun benung kiruh bendar wai beberi ka anak umbung tu rumah nya mandi. Nyadi anak umbung tu tadi begelar nama. Dara nganta tuchum ketawa nanya enggau sungga dabung gigi dayang menti dara mereti tuchi ati sinu ku orang. Kelari ke mata ngai ku satup enggau endu dara Bintang nangi ke nuan idup merampau lalu mawa empa pemisa panchar mata indu dara ke benama Bintang Randai. Nya idup dih. Nya. Kitai indu dara kemai hari diatu bisi sumbar ka nadai kan majoriti nadai tau enti bisi bisi pun eka sida ke kala enggau pekit kumang nya nyangka bisi asai ka aku nyadi enti kita nak nemu ngaga sumbar kita tau ngasuh apai indai kita tau orang tuai kita sumbar kita aku bisi an sumbar gaga ke lemambang pengerindu suba semina sempe tu agi maku ingat ila kitai ninga ku au nyadi. Tegung tu tuai kayau sida bemenua nyatu tapai embelah dia ti bensumbar Tegung Remaung dan Sukaraja Renggayan nyampi ke menua ili tasik selatan. Mai tandan Gelanggan Bulan Tangkai Pinang Remaung panggai ngemata ke penyurai Pintu Remang, Sanda Negung ngemata ke Tegung Indu Bantang Lumpung Ngembuan Puchung Pemali Rampung Pengelempun Tulang Raja Gelenggat Ngempung Adat Semua Orang. Nah baka nya aku sumbar tadi, nya meh tadi tau nyadi tuai laban ulih ngempung semua orang. Nyadi penama menua alai sida ke diau nya diberi tuai rumah tegung, nama penyatup tapan belah wai menyadi semua. Nama kebuah nama menua nya dikumbai nyatup tapan belah. Bepun ari tuai rumah tegung ke mai bala rayat iya lari ke munsuh datai nyerang ba menua lama sida suba din di Bukit Belambang din. Nyau muas ke bejalai enda nemu kini tuju dalam kampung puang deh mai bala rayat eh lari deh dia tegong mai bala yang ngetu enda lama kira kena lama meh nyata ri laban nemu kini tuju tunga deh iya ngetu ta ri lu nyandih bepun kayu semua ku jaku tak baru asai ke gale tak baru asai ke duduk tegong tu tadi maya ke nyandih tadi deh. Duduk lalu nyandih baka irup tadi. Tenda mukai mukai tak telelap tu dah tuai. Enda teberasai nyu ti indu engka nyambai kelalu lelak kini laban mbai bejalai deh. Dia tegung tebisi mimpi depadah ke niang apai iya. Ngasuh iya niki ngagi puchuk kayu lalu ngiga pun kayu ti apang lalu berati sereta ngiga pun kayu tapang ti pemadu iya tinggi ba endur nya lalu ba pun tapang nya legi Dipeda iya ari jauh, belah dua ketegal dipangka ke nyitar tanah mati. Agi idup meruan nyentuk ke diatu nya ga penyelai tapang nya tadi. Nyadi, nya utai ke dipadah ke Apai Tegong dalam mimpi nya tadi tu. Laban ba semak pun tapang Belang tadi bisi ai sungai ambi nyamai sida beridup ambi kena jauh ari ai deh lalu nyamai ngiga lauk, nyamai ngiga pemakai ke bukai baka nya ke tadi au. Nya alai pengudah ke bulih mimpi ditulung niang apai ne tadi deh. Dia tegong tu tadi lalu amat lalu niki pun kayu ke nuai nyandih tindu ne tadi dia lalu tepeda ke utai ke dia padahka apai nya pun tapang bela ne tadi amat bisi nya tepeda aye tadi. Iya lalu mai bala rayat iya Nuju ngagi pun tapang nyin. Datai bedin dipeda sida iya, amai belah dua tapang nya. Ari puchuk, belah dua naka tengah. Tang enda mati agi idup. Nya ga penyelai iya. Laban ke ba endur nya tadi, nyu bisi ai sungai ambi nyamai sida iya ngiga ikan, ngiga lauk, mandi pan amat semua. Laban kitai kelia enti kitai mindah deh ngiga alai endur berumah, endur berimba deh sigi ngiga ai kitai. Dia ke bisi ai, dia kitai berumah ambi nyamai kitai ngiga lauk penama semua deh. Tambah mega, nama kebuah Apai Tegong tu tadi ngasuh iya mai bala rayat iya berumah ba endur semak te te kati nya tapang nya tadi laban munsuh ti deka ngalahka rumah lama sida inya enda tetemuka sida iya ba dalam kampung empuang dia ti Tegong mai rayat berumban ngelawa tapang belah nya tadi. Nya iya tadi au, nya alai pengudah ke bulih mimpi tulung apai ne tadi. Iya lalu tepeda ke tapang ke tapang belah ke tepadah ke apai le mimpi ne tadi deh. Bepun ari nya, pengidup sida iya serumah ke dibai Tegong ne tadi nyau nadai munsuh ngachau agi laban sida meruan dijaga antu ke nyaga tapang belah nya tadi. Kitai ngenang Anak nya baru deh. Taja bintang randai tu tadi, anak umbun tu rumah sigi dasi ka mama penapi nat, tang iya enda kala sumbung, enda kala keji enda kala begedi ke bala ulun ti enggau begulai dia. Jauh ke ka keji. Nyu ngasuh iya leki-leki ketawa gaga betundi berandau sida ulun nya sambil sida ke meri endu Bintang randai nya mani tu. Nyadi tubuh empat ke meri sida nya mani tadi nyau baka munyi tubuh sepuluh ke benung chapuh ba tembuan ai nya tadi. Nyadi endu bintang randai tu tadi indu temadu bajik ba menua tapai embelah nya pemajik iya nadai alai mantah sama ku jaku. Lalu sama ku jaku nya ka sebaka pemajik engka kaban ku ke nama Agnes Perangan nya nyi lapa deh. Nyadi buk. Bintang randai tu tadi jurus sereta lebat wai. Matai segala chini endang wai baka bulan benung pegari hidung mancung ngipak ke mua tak sigi tak udah bajik sereta burak. Mulut pama tuchum lalat mansa tau luput meh meda pemanis tuchum endo bintang randai tu tadi tambah ke pemanis te lalat bisi dua igi begambar gambar ba baruh bibir mulut iya mua ke sepiak kiba nyeh eni enda bajik wai indu enti bisi te lalat ba baruh mulut sedia bajik udu warna macam macam kita bajik penapat. Aku suah enda meda indu bisi ngembuan tai lalat ba atas mulut ba atas ba baruh lebih lebih agi ba baruh tu meh ba baruh tu nya lepa deh lalu tubuh bintang randai tu tauka kulit iya kuning lansat ku kitai kemari ditu burak napi nat iya ti iya nelan utai da empa deh ulih dipeda utai da empa nya nelusur mansa rekung iya sebedau tama dalam perut ko tusi orang ko jerita. Kira kira sedang nya pemesai deh nyadi enda bintang nya andai tu tadi enda tentu besai enda tentu mit enda kira kira sedang mesai meh nya tadi pa majik enda bintang andai tu tadi murih ke turun majik gamal ari indai ke benama sara au sara tu tadi keban sumbar kumang indai abang ngembuan mandang batu intan dara batu gula ngembuan jayau batu bulan Endu dara menti pengibun ati semua orang, endu dara rindu bejaku siru ngasuh lantang. Nya peda kita ensumbar indai bintang randai tu enggai alah laban sumbar anak nyi ngumba naka aku. Udah nya tadi bintang randai lalu bejaku. Eh, senai, ku iya. Uji lapur dulu berita ari Putung Setak baka ke pagi tu. Pia ku Bendar Andai bejaku. Betelai iya tadi enggau ulun iya tadi deh, ke benama senai, ke benama meri iya mandi iya tadi. Kebuah endo sara tu narai nentuka enggau bejaku iya tadi laban enggai ke dinga apai enggau indai iya. Bisi bendar ga resil sida sebuat tu tadi de. Ninga bintang randai tu munyi nya dia senai lu angkat ari ke benung masu betis enggau kaki endu sa endu bintang randai nya tadi de. Lalu ke pulai ke belakang lalu masu buk panjai lebat bintang randai nya tadi. Dia de sida sebuat betempuan ke benung meri anak umbung nya mandi semua bela nang keretik magang wai. Laban deka ninga berita ke deka ditusi ke senai nya legi. Nya. Nyadi bala semua ku madah ka kita au ba tempuan ai nya meruan bisi siti telaga mit digaga ungkup kalai endur anak umbung nya mandi nya kebuah anak umbung nya enda kala mandi ke pendai kin nya ninting hari bala ulun nya tadi nyawa ai kena anak umbung nya mandi tu semadi meh hari ujan baru sida enda nyawa ai nyin kena menuh ka telaga nya laban bisi ai ujan dikena ne. Senaie lu bejaku bujang ining nuan tadi tumu enda nurun nangkin uku tadi pejalai nuju ke ulu ke yen seduai aka tuai anjan. Pia ku senai madah kebuah ati enu bintang randai udah tumu nurun bejalai ke babas ke yen. Nya ninga munyi nya, dia endo bintang randai lalu tuchum panjai wai nyi. Bisi endar ke perindu ati orang indu nya neh. Tudah sangga ni ke nemu diri tengkila ke orang nurun pagi tadi lebuh sida ke indu ke sama nurun nyawa kai sungai kin tadi nya. Nyadi endo bintang randai tu selalu nengkila ke sangga ti selalu duduk ba ruai hari mua penjan sida ke dari dalam bilik. Kekadang tadi deh lebuh sida ke bisi baum bala ke tuai-tuai ke magai pengawa rumah panjai deh tu. Dia sida iya baum dalam bilik bai tuai rumah tadi laban tubuh kena entu mayuh. Lalu enggai mega dia kachau bala nembiak ke bemain sebelah ruai nya. Nya kebuah nyamai bela sama gempuru dalam bilik besai bai tuai rumah deh. Nyadi sangga tu suah bendar enggau laban ke dibai sereta diirit madi tuai Anjan deh. Laban Anjan tu ka sangga tu belajar ke baka ni ke megai pengawa ba rumah panjai dia lalu belajar kada lama lalu seraya ke belajar ada lama ke tiban ke bukai. Ai lebuh sida ke selalu berandau ba dalam bilik dia, dia enda dulu bintang randai selalu dulu ke bala ulun nya duduk ba tangga sadau nya tadi tu. Laban ke deka meda mua sangga tu ke sigat pina pinat nya tadi nyi tubuh ga burak sereta ganggam berisi iya ga besai tinggi ooh pendigat anem anya ke ukai semina sida ke dara jawa ti rindu ati meda sangga nya deh tang. Nyau ngerampit ngagai sida kini indai orang ke benung agi-agi biak dipeda nya deh ke bedau entu ke bedau entu tuai endar nya ke baru udah mina beranak siku nya meh tadi. Nyi lepa deh ngumba endar ke kaku ngena enggau orang begau ngining orang ke bagas orang ke badas ke sida ke indai nya kaku. Nyadi senai tu sigi nyadi tukang sepai endu dara bintang randai nya belama laban iya ke enda ulih pansut ngapa deh enti nadai kebuah lalu enti nadai pemendar ari apai enggau indai iya. Bilik sida sangga mina takah lima pintu aja. Mua ari ulu sida tuai rumah kin nya alai enti sangga nya tadi bisi duduk beruai sida empu meh lemai hari tau ketengah hari deh dia. Sigi agi ulih dipeda endu bintang randai nya ari mua penjan sida nya tadi deh. Iya nyeng sengaja ngemeda iya sengaja meda sangga nengkila ke hari penjan tadi kena mantup ke ati ke rindu. Meh nya tadi nyi ku mai kita. Ku mai kita ke ami laki aja nemu ka kita ke indu. Kita ke indu nemu meh ka ke ami laki enda kita angai madah nya kati ke deh. Ti ke ami laki madah lagi enggai ke kita tulak kita umba mili ah. Udah nya tadi lengka ke kitai baru ga sida bintang randai gunung kiruh mandi tadi ti lalu diatu kitai ngading nganjan seduai sangga ti agi ba dalam kampung puang din ke benung ke mulai kediri ke rumah mai babi ke dulih panjuk seduai tadi. Nama nang ngetu tu abai deh aka tuai. Pia ku sangga nanya anjan. Ninga tanya madi biak iya munyi nya anjan palu nyaut. Emm au meh nyin legi ba munggu tinggi mimit din legi nyamai tua ngetu ambi bisi endu tua nyandih ke babi tu. Pia ku anjan iya sigi nemu sangga sigi deka mai ngetu laban iya pen sigi deka ngetu mega Kira ka nyintak seput dulu meh nya tadi ku anak ati iya deh laban utai di ema iya nya umbas iya pemerat nya kati kitai ninga tadi ne. Dua kali pemesai tunggis nya ke indu babi entah dianchi pemesai nya. Ti baka indu ka nya ti baka indu bunong nya meh dep berap nya nyui lepa deh tuchum kitai ninga nya. Datai ba munggu ku udah bejanji alai seduai ba sama ngetu tadi dia duai lalu ngetu. Dia seduai bela sama ngirup ai kena ngemasah ka rekung laban ku udah bendar meh ikak lalu sambil ke berandau ati diri sambil ngulung daun ruko. Benung seduai ketemu rindang berandau tadi dia enda mukai mukai. Taap semetik. Bunyi burung ketupung wai nyi. Seduai pelalu bela perening pangan diri pengudah ninga bunyi burung ketupung nya tadi. Bela sama narai mayuh jaku seduai iya. Sangga lalu angkat ri di nemu tadi deh iya enta teri alu berumban neh di nemu tadi deh iya enta teri alu berumban neh nulung aka tuai ngangkat ke babi nya tadi deh engguai ke jampat agi ke mulai kediri. Udah nya tadi. Sangga pan lalu deka ngangkat ke babi iya ke dema iya tadi tang menda mukai-mukai nyau tejanggal laban ngasai ke diri nyau ka ke mei tu dah tuai ngena latat agi nyii macham ga ulah. Chis ku sangga uma diri ka aku tadi maya duduk belelak agi enggai ke mei nya maya kitai ka bejalai nya maya ka ke mei uma endar ka aku. Pia ko sangga. Bejaku ke tiri mut-mut sambil leka bejalai ngelawa siti pun kubal ke masai pah enda jauh ari seduai ke duduk ne tadi tu. Au dia meh mancing nya tadi. Pengudah tembu ke mai iya peh lalu begoi-goi ngangkat ke babi ka dema ne tadi. Udah nya iya lalu nitih ke bekau jalai kaki anjan ke udah lama dulu ninggal ke tadi. Tegar enda re tu bejalai. Nya nadai peda agi ayah seh tu tadi. Pia ku Sangga bejaku kediri sambil nyingkang ka kaki iya tadi. Kira enda lama udah nya, kira bisi sepuluh ruku insa baka nya meh Sangga ke udah bejalai nitih ke tadi. Dia Sangga tenda berasai wai lalu ngetu nyingkang wai. Nama kebuah ngetu nyingkang? Iya berati ke jalai ti ditujah nya tadi nya tepantup bejalai bebagi dua. Bepanga dua jalai nya tadi. Siti muak ke sebelah kiba, lalu siti muak ke sebelah kanan. Nya, alik bendar aja ati iya wai. Kati ke iya nyet ari tetau ke enda ingat siti ni jalai nuju rumah sida iya. Laban nama, laban jalai ke dititih ke inya tadi iya nya jalai anyan tudah dulu ninggal ke iya. Tambah mega, nya jalai anyan ngeresak kampung ngaga jalai muntang alai iya selalu ngetanka panjuk deh. Nyadi ngelama tu, jalai ti suah tengah seduai iya anjan enggau sangau tu pulai ari umai tauka ngabas panjuk deh iya nya jalai nebing sungai nyin. Tu keterubah iya nya iya nengah jalai panjuk anjan tadi. Nyuh meh mua surah tuai ke berunding dia lalu bulih akal. Iih nadai nya banga tusah endar deh ku iya. Perati ke tapak kaki iya aja aku tu legi. Kini ke tunga tuju kaki iya kiya meh aku tu legi. Pia ko sangga bejaku kediri sambil degi degi ngemu babi ne tadi deh ke ba mua simpang ke bagi dua ne tadi deh. Dia iya berati ke tapak kaki iya nyan bisi masuk ngagai simpang mua sebelah kanan nya. Hanya iya temu udah jalai pia ko anak ti iya bejaku kediri. Dia iya mega tang bisi meda tapak kaki anyan masuk tunga simpang nuju sepiak iba. Nai enda patut ku sanga sambil berati ke dua iti simpang tadi nyau bela bela bisi sama ka tapak kaki orang ke bejalai nuju ke talam kin. Tari tadi kami duai tu bejalai nengah jalai tu lalu nadai aku udah meda orang mansa kami duai tu. Iya sapa ga empu kaki siti tu deh. Pia ku sangga. Lalu siti ni ga tapa kaki anjan deh. Pia ku iya baru ga nya bekelakar ngerunding diri empu enda nemu siti ni ke simpang dikena anjan tadi. Iya bisi alit ati mimit wai laban meda simpang nya. Nyo bisi bebagi dua lalu mega bisi sama-sama tapak kaki sama masuk ngagai simpang nya tadi. Iya parlu temati kutu enda nemu jalai ni ke titih kiya kiba tauka kanan. Hah deh sindai ku sangga. Siti ni bejalai anjan tu tadi bangat tang ngendenga negar nya ke singkang kaki mati kayau enti ninggal ka aku. Pia ku Sangau mut mut bejaku kediri. Eh masuk simpang mua sepiak kanan ja ku tu legi. Legi pa meh bekau kaki nyu enda temu ku agi nikal baru ga legi nengah simpang sebelah kiba tu ga legi nadai nya belema endar deh asal meh natai kediri ba pendai din legi ngeruman ngintu babi tu. Pia ko Sanggal bejaku kediri. Ang nama agi deh bejalai meh tudah ujan sigat kitai tu tadi nuju Simbang sepiak kanan nitih ke bekau kaki anjai nya tadi. Laban nya aja ke dikarap ke iya diambi kena tesat deh. Nyau pun memuas ke bejalai tadi dia iya makin lama makin nyu nadai agi iya meda bekau tepak kaki anjai nitih ke nya tadi. Makin lama nya makin lenyau selenyau bekau tepak kaki anjai nya tadi deh. Nyau ngujung ke bekau tapak kaki anjan tadi nyau nadai agi dipeda iya ba tanah dia. Nya idup kita. Alit bendar ati iya. Iya lalu ngetu bejalai dia iya nguji ngusung ngusuk deka mata iya nyangka tesalah peda iya kini. Peratika manah-manah amai nyau tapak kaki anjan nya tadi ke titihka ari pun simpang nya tadi. Dia iya nguji malik ke belakang sekali wai. Iya tak tekenyit bendar. Meda tapak kaki anjan keti titih ke nya ari pun simpan nyin tadi ba tanah dia. Nyau nadai bekau agi ba tanah dia. Lalu tanah entadi baka ke bedau ditujah orang. Nyi. Anang ke bekau kaki anjan. Bekau kaki empu pen iya nadai meda ayan ba tanah dia. Nyi kati ke nya deh. Penyelauk ke nya nyadi nya tadi. Iya tadi enda masuk ke simpang kia laban ngandal ke tapak kaki anjan nya ke titih iya. Tang tapak kaki anjan lenyau, tapak kaki iya empu lenyau ba tanah dia nya baka ni ke nya deh. Nyadi bala semua cerita tu lengka ke aku naka ditu dulu au nyi betampung iya. Nyadi ba tusung ke dua ila kita deka nemu simpang sebelah kanan tauka simpang sebelah kiba. Ni betul jal bagi jalai kena iya mulai kediri. Laban ba jalai simpang tadi nyul lenyau tapak kaki nya tadi deh nya. Iya ga dalam kampung empuang iya ga ngema babi tadi nya macham ga ulah menyadi ke sanga tu. Nyadi ila kitai betemu baru ba tambong kedua au enda lama agi aku deka ke upload iya au. Nyadi dia kita ninga kah baka ni ketusun jerita tu pengujung ke agi. Ai na ningan kita au nitih ke jerita tu lalu support channel tu au nyadi nya aja ari aku tajuk jerita kitai nya nyetut ke pembelah pengarang nya Bujang Pagari dikeluarka ari channel youtube Panggau Libau. Nyadi ana ninga sigan seman selalu. Bye bye.